Chisara chi'abaanchi. Esara igoro y'etimu yaito twanchete ya Shabana FC. Etimu ya Shabana FC ase egeka ki'emetienyi ang'e etano na ebere yaetire nigo yarorekana ekoba ekipenzi ki'abanto abagusii bonsi ime na isiko y'ense ya Kenya. Etimu eye iga nigo yachagete ase chinguru chinene ekero yaruete ase edaraja ya kabere ya National Super League gocha Kenya Premier League eri kiaerete kera oyomo koyesupport. Tokarora omogavana bw'ecounty ya Kisii Simba Arati amo negekosi kiaye bakorigia sponsors gati yabo BangBet eyio balauncheti ase omogobani o Villarosa Kempinski aria Nairobi na konyora ogosiira gwe chibesa. Naboigo toinyore tokarora omowaziri bwe chisemi ase ensemo yaye amo netimu y'abarai bande ba kisiasa bakoumerana aaria Bomas of Kenya na korigia ebitoki erio gosiira etimu ya Shabana. Timu ya Shabana yabeire konya kwerwanerera na goika bono abarai abwo ntorarora ng'ai bare. Buna botambe tomanyete abanasiasa, kera oyomo okaigure ase ribego rire noo chinsoti chigosangererekana, naro ogotaka akore achakerwe chikura chinyinge, naro ogotaka akore arorekane ng'a okorire. Inee! Ninki abarayia aba iga batare gosapoteria etimu eye iga ase obuya nobobe? Boigo, tiga toinyore ng'a omopira noro okoreta egesaku amo. Twarorire chitimu buna Gor Mahia, naboigo AFC Leopards ase obuya nobobe chikonyora ogosiira korwa as'abarai babo nebisaku biabo bionsi. Omonguru otoigwe. Monguru koranche otoigwe. Tiga tosabere amashabiki amo nabaaki enkuyu b'etimu ya Shabana. Omochenu Nyasae, twasabeire amashabiki onsi a Shabana ense engima, amasase na amachuuma onsi erure gotogia etimu yaito ing'a ine, otoe chinguru, ebisio na ebitoki ki togendererete goetoma gokonya etimu ya Shabana. Tweitoonire ebibe biaito twakogoseire. Gekogera ndake nabo oranyore amashabik nare airaneire obotomani, noborebi na abande mbaria batari komoga kende. Nabwo eranyarekane bairanirie etimu yaito gokoria bobe mono. Andake nabo ekonyarekana abaaki enkoyo b'etimu ya Shabana nabwo bairaneire enkoyo ya nyomba mono gwetani enkoyo ya getii. Bakwere maabera momurwa ase engencho intwe Mwanyabaanto nabasari abareu, otwabere, tototiga tonyore obosooku, tototiga tobwate omokera ase eligi, totiga twatananekane buna amashabiki, buna ne chicontractor chigotoroseria egetii giaito gia Kisii Stadium, erinde getige gotumeka bobe buna abisi y'ecounty. Twancherwe koirana gotogia etimu yaito buna botambe. Omonguru otoigwe. Omonguru koranche otoigwe. Tiga tomoinyore omogabana bwe county ya Nyamira Amos Nyariboki Mwomi ase chisara. Gavana Nyaribo, Aye netaya boigo, korende torakorora kogosapoti etimu iga ya Shabana, kero kende onye kogokora kisirisiri, korende chinguru chiao nchirarorekana ase etimu eye ekiagera netimu y'omogusii kwa jumla. Omorai Nyaribo, Naye birogokora ebiya ebinge, korende ase etimu eye igero yaya. Tiga tokoborie iga, omopira noro okoreta abanto amo. Naboigo Nyamira nigo ere mea gusii. Tiga totige kobageka gati ya Kisii County amo na Nyamira County. Chingaki nachio echi Gavana Nyaribo ntomaete nobwate chibesa. Ekiagera naye omogavana o bono. Esokie na kobwaterana nabaraai bande, erio mosapotie timu iga ya Shabana ekero egoeta egokori buya, twensi twachenga na gosasoka buna abagusii, titoba tokonakonontana buna twarora bwango iga oboetani bwarorekana ase orobebe rwa keroka. Omonguru otoigwe. Omonguru koranche otoigwe.